Бал әчеми, кыз картаймый, диләр. Замана туташлары өчен борынгыларның әлеге гыйбарәсе хәзер аеруча актуаль бугай. Күпләр карьера дип, Югары белем алу дип каядыр чаба, ашкына. Ә инде кияүгә чыгып, бала үстерү, гаиләле булуны һаман да каядыр билгесезлеккә күчерәләр. Нәтиҗәдә, гомер, ә дөресрәге, яшьлек уза да китә. Көннәрнең берендә, эчне пошырып, таныш-белешләр дә, якыннар да, Син әле һаман да кияүдә түгелмени? Картаясың бит инде, диләр. Бу уйланырга мәҗбүр итә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Кара-каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышы туташлар хакында булыр. Булачак ирем белән горурланырга телим. Әлегә мондый кандидатура юк. Шуңа күрә кияүгә чыга алмыйча интегәм, дип зарлана 35 яшьтән арткан бер таныш кызы. Чыннан да, бүгенге көндә кайберәүләр инде бөтен таләпләргә туры килерлек ир эзли, гаилә корырга ашыкмый, ә кайберәүләр исә яшем җитте, дип, очраган теләсә кемгә кияүгә чыгарга әзер. Үзенең тиң ярын таба алмаган хатын-кызлар саны

Резидә Казандагы фирмаларның берсендә хисапчы булып эшли. Иртәдән кичкә кадәр саннар чүпли, ә кичен концерт театрга йөрергә ярата. Кыз бар яктан да килгән. Чибәрлеге дисеңме, уңганлыгы, фигурасы да шәп. Аңа инде 33 яшь, әле һаман да кияүдә түгел. Ләкин үзен карт кыз дип санамый. Мин күз алдыма китерәм гомумән карт кызлар 35-нең тиягендә карт кызлардыр дип. Но әле 30-га кадәр 32, 33 әле алар карт кыз саналмыйлар торганнардыр. Мин аңлыйм, кеше 37-дә, 38-дә, 39-да, 40-да ул вакытта уйланырга була. Ә мин карт кыз түгел. Бик теләгәндә кыз кияүгә чыга алыр иде. Үзе шулай ди. Күз төшерүчеләр берәү генә дә түгел икән. Гаилә корасы килгән чаклары була, ләкин Күрәм, янәшәдәге бөтен кызларнан, дусларымнан кияүгә чыгалар, яши алмыйлар, аерылалар. Менә шуларны күреп тә ничектер күңелгә икенче негатив керә дә инде. Шуңар кияүгә чыгарга бик ашкынмыйм. Чыккач, чыккач, егетнең асылына чыгарга кирәк, дип саный Резидә. Ну, мин үз Иремне ничегрәк күз алдына китерәм? Ну, күз алды ничектер, ну, төшеп калганнардан түгел инде, шул ук вакытта сайлану процессы бара дип әйтимдер. Элегрәк бәлки чыккан булсам, инде ул вакытта яшьлек җүләрлек белән чыгып та калган булар. Ә менә хәзер тора барган саен минем уже сайланам мин. Мин егетләр юк дип әйтмим, минем егетләр күп, 5-6 егет Бар йөрүчеләр. Ну менә шулар арасында минем хәзер сайлау процессы бар. Шул ук хәзер яшь барган саен, уже карыйсын аны, киеменә дә карыйсын. Шул вакытта ботинкасында менә тузан күрсәм дә мин, ничектер минем уже русча әйткәндә отвращение бара алардан, ничектер ни, менә сай, уже тел, яшь барган саен таләпләр югара, ничектер менә идеал эзлисен. Но ни кызганыч, идеал пока юк.
Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең белән бергәләп игътибар белән сюжет карадык. Менә безнең студиябездагы утырган кунакларның фикере нинди микән? Ул менә
мондый кеше кирәк, тегенди кеше кирәк дигән ниндидер шартлар куя. Ләкин яраткан кешегә андый шартлар куеп булмый бит ул. Ул үзенең йөрәген тыңласын иде. Ул кешелеклерәк булып карасын иде кешеләргә. Күңел нечкәлеге теләр идем ул кызга. Беренчедән, шул идеаль кеше эзләве, бу бер дә дөрес түгелдер, минемчә, идеаль кеше була алмый, әлбәттә. Аннан соң инде вакыты узгач, тагын, менә ул әйтә, 33 яшь миңа, әмма мин әле, мин карт кыз түгел, дип әйтәсе килә аның. Карт кыз дигән сүзне мин, гомумән, алай дип әйтеп кимсетәсем килми. Шулай да, вакыты узгач, менә ир-атлар бит, аның яшендәге ир-атлар хәзер яшьләргә күзләре төшә, аның яшендәгеләргә түгел. Э, шулай булгачтан, ә бәлки аның олыракларының инде гаиләсе бардыр. Шуңа күрә һәр нәрсәне уйлабрак кирәк минемчә. Бу туташка әйтер сүзем шул иде. Инде үзенең урыны белән, эше белән генә горурланып йөрмәсен иде. Үзендә бераз гына башка төрле сыйфатлар тудырырга тырышсын иде. Ә, шул вакытта инде анарга ошаган ир дә табылыр иде. Ә, югыйсә, ул инде ә, гаилә корырга соңга калыр. Бала тудырырга, бала үстерергә соңга калыр. Миңа калса, бу туташ нәкъ менә беренче чиратта үзенә таләпчән. Ул вакытлар үткән саен үзенә таләпчәнлекне арттыра барган, ул үзен үзе камилләштерә бара. Һәм үзенә тиң ярны эзли дә. Ул әйтеп китте бит, аның артыннан йөрүчеләр аз түгел, ди. Һәм ул алар арасыннан сайлый, ләкин, димәк, таба алмый. Бәлки, үзенә тиң ярны табу өчен үзенә таләпчәнлекне киметергә кирәктер аңа? Ландыш әйтте, таләпләр бик күп, димиме, үзенә карата. Ләкин ул үзе фәрештә түгелдер бит. Һәм ул фәрештә эзли. Бу дөньяда фәрештәләр юк. Аллаһ Тәгаләдән вакыт җитмичә, бер кеше дә никахлаша алмый. 33 яшенә кадәр чыкмавы һәм аның Минем артымнан егетләр күп җыри, тик менә мин берсен дә сайламадым, идеалы юк, диюләре үзенең Минем бик кияүгә чыгасым килә, тик мине бер кеше дә алмый диюенең яшерүе. Менә минемчә шулай. Чөнки һәрбер хатын-кыз аның Психологиясе шундый, аның әни буласы килә, хатын буласы килә.
Ходай хатын-кызны нәсел дәвам итүче, бала табучы илаһи зат итеп яраткан. Бу безнең төп миссиябез. Ләкин ни өчен соң соңгы вакыттан чынлап та кияүгә чыгырга ашыкмаучы туташлар артып китте? Хөрмәтле кунаклар, бәлки менә хатын-кызлар арасында кияүгә чыкмаска ашыкмауның ниндидер бер бүтән, без белеп тә Әйтми торган ниндидер бер проблемасы бардыр. Шул хакта уйлап карыйк әле. Гомумән алганда, Россиядә, Россиянең зур шәһәрләрендә яшәүче кызлар уртача 30 яшьтә кияүгә чыга. Бу статистика. Һәм монда әйтергә кирәк, зур шәһәрләр дигәнне ачкыч сүз итеп алыргадыр мөмкин. Чөнки зур шәһәргә килгәч, бездә социаль контроль башка чикләргә күчә. Ягъни, әни нәрсә әйтер, күрше нәрсә әйтер, авылдашлар нәрсә әйтер дигән әйберләр юкка чыга, аның урынына кояш астында үзеңнең урыныңны булдыру турында максатлар барлыкка килә. Һәм инде менә шунда башка социаль контроль, үзеңне күрсәтергә кирәк дигән Үзеңнең урыныңны булдырырга кирәк дигән максатлар алар инде башкача яшәргә мәҗбүр итә. Һәм без зур шәһәрдә яшибез икән, без аның башка кыйммәтләрен, башка таләпләрен, башка кагыйдәләрен кабул иткәнбез икән, кызларның да кияүгә чыгарга ашыкмауларын кабул итәргә мәҗбүрбез. Ландыш, сез бит үзегез дә тормышта түгел, ялгышмасам, әйе бит? Юк. Менә сезнең бүгенгә кадәр әле һаман да үзегезнең гаилә кормавыгызның сәбәбен нәрсәдә дип аңлатасыз?

Беренчедән, менә әйтеп үткәнчә, бәлки Аллаһы Тәгаләдән вакыты җитмәгәндер, әйеме? Мин теге тиң кеше таба алмаганнан дип әйтә алмыйм. Һәм инде карьераны да беренче урынга куям дип тә әйтә алмыйм. Аннан сайланам дип тә әйтә алмыйм. Беренчедән, мин мин әйтер идем, бәлки, менә минем профессиям шундый булуы, Ир-атларны куркытадыр. Мин бит инде соң кайтам, иртәнге дүртләрдә дә кайтам мин, әйеме? Яисә мин бөтенләй бер өч-дүрт, биш-алты көнгә дә чыгып китәм мин, ун көнгә дә чыгып китә алам. Аның белән бит бөтен ир-ат та килешергә мөмкин түгел. Аны аңлый белүче кеше кирәк. Шуңа күрәдер, бәлки, минем төп сәбәп, бәлки, шундадыр дип уйлыйм мин. Димәк, сезгә ир-атлар килеп танышырга. Курка.
Куркалар, әлбәттә. Күп кеше миңа әйтә инде, менә син үзең үзең тырыш, үзең булдырам дип йөрисең дип әйтәләр инде бөтенесе дә инде. Ну, дөрестән дә шулай инде. Мин бит инде, мәсәлән, кеше килеп китереп биргәнне көтеп ята торган кешеләрдән түгелмен. Э, шуңа күрә, э, бәлки теге бер ике төрле, ике төркемгә бүленәдер бәлки дип уйлыйм инде мин. Бу бары тик минем шәхсән үземнең фикерем генә. Чөнки берәүләр, мәсәлән, иратлар хисабына яшәргә яратучы кешеләр бар әйме, ә берәүләр дөрестән дә үзләрен үзләрен үзе тәэмин итә торган кешеләр дә бар. Бәлкем, менә мин шул икенче төркемгә керә торганмындыр, чөнки мин һәрвакытта да үзем булдырырга тырыша торган кешемен, әйе. Карьера дип, югары белем дип чабучы хатын-кызлар арасында, чынлап та, алар мөстәкыйль хатын-кызлар. Чынлыкта, менә нәкъ менә шушындый хатын-кызлар кияүгә чыкмыйча ялгыз кала да. Ә менә сез үзегез курыкмыйсызмы шушылай мөстәкыйль булып, шушылай бар нәрсәне дә үзегез башкарып, көннәрнең берендә чынлап та ялгыз калырмын дип? Юк, курыкмыйм.
Миңа дигән насыйплар килеп чыга инде ул. Белмим, менә Авропада, мәсәлән, чит илдә, Америка Кушма Штатларында хатын-кызлар алар кияүгә чыгарга ашыкмый. 35-тән генә, мәсәлән, артып чыгалар, әйме, бала да табалар, 40 яшьтә, 45 яшьтә курыкмыйлар. Ә менә сез моңа ничек карыйсыз? Мин, мин куркам дип әйтмим, чөнки безнең медицина бит инде алга киткән. Шуңа күрә кырыктан соң табучы хатын-кызлар да бар бит әле беренче балаларын. Насыйбы килеп чыккачтын, әлбәттә, кияүгә чыгармын. Хәзер бит эмансипация дигән әйбер дә бар, хатын-кызлар бөтен нәрсәне үз җилкәгә тагып баралар, тормышны алып баралар. Менә безнең бүгенге тема бик кызыклы тема инде, ни өчен хатын-кыз никахка ашыкмый? Кайчандыр унбиш яшьлек кызлар да инде карт кызларга якынлашкан булган Россия тарихы моны да белә. Ә әгәр дә без илләр арасында чагыштырсак, Көнчыгыш илләрендә кызлар әлеге дә баягы иртәрәк кияүгә чыга. Ә Көнбатыш илләрендә, гомумән, менә сез дә әйтеп киттегез, соң кияүгә чыгу. Модада.
Моның өчен бик күп сәбәпләр бар. Беренчедән, моның психологик сәбәпләрен әйтер идем мин. Бу гаилә, тәрбия. Бик Кырыс тәрбияләнгән балалар, кыз балалар үсеп җиткәч, берни дә үзләренә рөхсәт итмиләр. Һәм бу балалар, алар ир-атларга да бик җитди карыйлар. Бик тиз дуслашып китмиләр. Шуңа күрә бу да моның нәтиҗәсе соңрак никахларга китерергә мөмкин, гомумән кайбер очракларда никахтан баш тартуга китерергә мөмкин. Ләкин менә тагын шундый нәрсә бар, балалар, алар телиләрме, теләмиләрме, Подсознательный уровеньда дип әйтик инде, әти-әниләрнең язмышларын кабатлаучан балалар. Чөнки хәзер безнең җәмгыять шундый, аерылышулар күп, ялгыз гаиләләрдә балалар тәрбияләнә. Шушы модель бу кыз балага үрнәк булып алынырга мөмкин. Хис кенә килеп чыкмаса, бу балалар әлеге дә кияүгә чыгуны бик ашыгып эшләмәскә мөмкиннәр.
хатын кызлар гадәттә бит э, шулай дип әйтәбез берәр нәрсә булса эй яшь чагым булса белер идем мин хәзер нәрсә эшләргә кирәген дип әй бит э, белер идем мин хәзер кемгә кияүгә чыгасын һәм кайчан чыгасын ничек буласын дип шуңа күрә э, менә шундый вакытларда шундый сорау туа ә кайчан соң хатын кызның җүләр вакыты бәлки чынлап та нәкъ менә шул җүләр вакытта кияүгә чыгып калырга кирәктер һәрбер туташка да Җүләр вакыт ул кайчан да килергә мөмкин. Ул утыз яшьтә дә килергә мөмкин. Ул бит мәхәббәт. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта, дигән шагыйрь, шулай бит? Аннан беркем дә сакланмаган. Но инде яшьләргә бу хасрак нәрсә, шуңа күрә без инде яшьлеккә бәйлибез моны. Ләкин гаилә корырга беркайчан да соң түгел. Электән инде ул унсигезләрдән кияүгә чыгарга әзер дип санала. Ул Физик яктан шулайдыр, аның табигате шундыйдыр, ул шул чорда читлегедер. Ләкин менә замана шундый, хатын-кыз ныклап әле һөнәр алырга тиеш, үзенә бер юнәлеш алырга тиеш тормышта. Ул хатын-кызның теләгеннән генә тормый. Безнең илебездә тәртип шундый, безнең ирләребезгә эшләргә мөмкинлек тудырылмаган безнең җәмгыятьтә. Менә безнең ул совет чорыннан бирле хатын-кызлар матди якны бик нык кайгыртырга алар мәҗбүр ителгәннәр. Шуңа күрә алар инде һөнәр алырга тиешләр. Ә һөнәр алганда, белем алганда ул гаилә, әгәр син унсигез яшеңдә кияүгә чыгасың икән, ул синең аягыңа богау булып урала. Мин уйлыйм ки, иртә яшь чыккан бик күп кызларның талантлары аларның ачылмый кала. Сез ничек уйлыйсыз, менә кызлар ничә яшьтә кияүгә чыгарга тиеш? Андый норма юктыр дип уйлыйм мин. Ләкин аны бик соңга калдырырга да ярамый дип уйлыйм. Утызга таба инде атлый башлагач, ул мәсьәлә авыр хәл ителә дип уйлыйм. Мин бу хакта хикәя дә язган идем. Ул сары тюльпаннар дип атала. Менә шушылай карьера ясап, югары белем алып, бик талантлы хатын, фәнни эшләр башкара, ләкин тормышын кора алмыйча кала. Ул Менә нәкъ шулай егетләргә бик таләпчән карый башлый. Ахыр чиктә, бу бит, дөресен генә әйткәндә, кешенең табигате үз ягын барыбер каера. Бу шул мавыгып китеп, бер студент белән яши башлый да фаҗигагә юлыга. Дөресен генә әйткәндә, кияүгә чыкмаган кызлар арасында менә Шәһәрдә аеруча күп алар һәм тулай трактның кайсына гына кереп карасаң да, анда менә шушлай кияүгә чыкмыйча инде сез әйтмешли базары узган кызларны күрергә мөмкин. Беләсезме, алар бик теләп кияүгә чыгырлар иде, бар менә шундыйлар, алар инде ун-унбиш еллар буе шәһәрдә яшәгәннән соң да хәзер авылга кире кайтырга, авылга кияүгә чыгарга, шунда яшәргә дә риза. Ләкин аларга бүген тәкъдим итүче юк. Алар бик тели гаилә корырга, ләкин аларга яр юк. Бу очракта аларның бит инде системасы булдырылган, менә таныштыру, кодалау дигән, анда фирмалар да бар, интернет аша да танышалар һәм андый очраклар бар, алай кавышкан кешеләр арасында бик бәхетле яшәүчеләр дә бар. Менә безнең кияүгә чыкмаган туташларыбыз бар, башта алардан сорыйк әле. Нурзәдә, танышу үзәгенә барып, миңа сайлап бирегез әле бер кияүгә чыгырлык шәп кенә бер егет, дип мөрәҗәгать итәр идегезме сез? Юк, мөрәҗәгать итмәс идем, мөгаен. Ни өчен? Мин бит инде андый зур теге таләпләр куям дип әйтә алмыйм мин, әйме? Мин аңлыйм ансы, яучылар, алар и начар кешене тәкъдим итмәячәкләр, әйме? Ләкин, э, бәлки, ул кешене ошау, ошаумавы да бар бит әле миңа, бәлки, ул минем күңелемә, әй, йөрәк бар бит әле, әйе. Шуңа төшәсез.
Миңа калса, әлегә юктыр, андый ихтыяҗ юк миндә, чөнки журналист һөнәре миңа бик күп кешеләр белән танышырга мөмкинлек бирә һәм миндә әлегә андый ихтыяҗ юк. Ләкин шулай да көннәрнең берендә сез барыр идегезме, юкмы?
Үзем юк. Ленар, ә менә сезнең э, димләшү үзәгенә кемнәр мөрәҗәгать итә? Ничә яшьтәге хатын-кызлар мөрәҗәгать итә? Хәзерге моментта 24 яшьтән менә хатын-кызлар безгә мөрәҗәгать итә. Күбесе 30, 30, 35, 33 40 яшьтәге хатын-кызлар. Һәм, чыннан да, алар килгәч, безгә, Сезгә килер өчен бер ике-өч ай уйлап утырдык иде. Пәйгамбәребезнең хәдисе бар, Әгәр дә берәр нинди эш килеп чыкса дисәгез, кәсебенә керегез, берәр нәрсә эшләгез. Бер, бер егет тә хатын-кызга фатирына килеп, звонок биреп, Миңа кияүгә чык, дип Тәкъдим итми инде белмәгән хатынга, әйме? Безгә килгән хатыннарга аларның тормышларында берәр нәрсә үзгәртер өчен ясаган адымнар безгә килү адымы була. Менә алар безгә киләләр, без алар белән аралашабыз, аларга психологик ярдәм бирәбез. Чөнки күп кенә килгән, безгә килгән хатыннар бу тормышта зур кешеләр булганнар, аларның белемнәре дә бар, акчалары да бар, зур-зур машиналарда йөриләр, тик. Иртә белән уянганда алар үзләре генә уяналар. Кияүгә чыкмый калган кызларның күбесе бу уңышлы кызлар. Болар укыганнар, боларның югары белеме бар. Шуңа күрә алар инде теләсә кемгә чыгарга риза түгел. Моның куркуларының да сәбәбе бәлки шулдыр, чөнки Үзеңнән, үзеңә тиң булмаган кеше белән яшәү бик авыр бит, шулай бит? Ә аларга тиңнәр инде күптән өйләнгәннәр. Менә бу бер барьер дип счетлыйм мин. Ләкин без монда бер бик зур социаль проблеманы күтәрдек, мин әйтеп китәсем килә. Чөнки безнең хәзер авылларда, шәһәрләрдә менә шул половой дисбаланс дибез инде, әйме, җенси дисбаланс барлыкка килде. Авылда бик күп егетләр калды өйләнмичә һәм шәһәрдә бик күп кызлар Менә шул сәяхәтчә тулай торакларда кияүгә чыкмыйча яшиләр. Э, бу безнең демографик якка да бик кире тәэсир ясый. Мин ишеткәнем бар, хәтта кайбер районнарда, кайбер авылларда менә шулай үзләре авыл халкы җыелып, шундый э, кодалау э, мәҗлесләр үткәрәләр, кызлар белән егетләрне очраштыралар. Хатын-кыз ир-ат теге икесенең дә белемнәренең дәрәҗәсе нинди булуы монда шарт түгелдер, шарт Түгелдер миңа калса, гаилә коруда кешенең кеше булуы кирәк, беренчедән. Бәлки, менә монда дөрестән дә Гөлнара әйтмешли, насыйп, насыйбулланы үзең эзләп барырга кирәктер, бәлки. Мин бер мисал китермәкче булам. Менә бер кыз, Роза исемле кыз, Казанда эшли, техникум, элемтә техникумын бетереп. Бер җегет Кайбычта эшли, тоже элемтә техникумын бетереп. Бер һөнәр булгач, бервакытны шул Казандагы кыз килә безнең Каебичка инде эш буенча. Элемтәдә эшләүче кызлар сорыйлар, тормыштадыр дип инде. Җук, җук дип әйтте инде. Ә бездә бер җегет бар, менә өйләнмәгән, шундый яхшы инде, тартмый, эчми, әтиләре яхшы кеше, гаиләсе матур. Танышып, шуннан дуслашып киттек инде. Бу мин булам инде, шул җегет инде Илгиз. Әйдәгез кул шабыйга үзенә ярдәмган. 45 яшь яшибез менә, Аллага шөкер. Аның белән тулай җортта яшәгән ике иптәш кызы менә тормышка чыкмадылар. Алар әле дә менә 70 яшь тулды аларга. Берүзләре яшиләр.
Хөрмәтле кунаклар, менә без үзара фикер алыштык. Хәзер әйдәгез без ирләр фикерен тыңлап карыйк әле. Без хәзер үзебезнең янга өстәл янына чакырабыз танылган драматург Мансур Гыйләҗев. Мансур әфәнде, рәхим итегез, сезне өстәл янына чакырабыз. Менә ирләр урамда э, Театрда берәр җирдә менә шушындый кияүгә чыкмаган, бар яктан да килгән, чибәр, уңышлы менә шундый акыллы хатын-кызларны күреп, ни өчен кияүгә чыкмавын нәрсәдә дип уйлый? Менә сез әйткән проблем, минемчә, ул менә соңгы ун, җигерме елда гына барлыкка килде. Чөнки татар дөньясында борынгыдан килгән тәртип, Гореф-гадәт дип әйтәбез име, булган. Менә шул гореф-гадәтләр бозыла, таркала башлады. Чөнки кыз унсигез, унтугыз яшькә җиткәндә, име, әлбәттә, аның кияүгә чыгасы, чыгасы килә. Чөнки физиологик яктан җенси теләкләр бар. Һәм менә шундый тәртип булган, кыз кияүгә чыкканда ул саф булырга тиеш. Хәзер аны күз алдына китереп булмый. Чөнки сафлык, сафлыкның кадере бетте. Кызлар хәзер шулкадәр иркен яшиләр. Алар теләсә кем белән йоклыйлар, теләсә кем белән яшиләр. Һәм шундый коточкыч күренеш килде безнең дөньяга, ул атала гражданский брак дип. Гөнаһ дип әйтергә кирәк, дөресен генә әйткәндә. Өченки никахсыз, ЗАГСсыз яшьләр яши башлыйлар. Һәм ата-аналары аны хуплыйлар. Бу нәрсә инде? Әлбәттә, бер гражданский брак, икенче гражданский брак, 35 яшькә җиткәч, ул хатын-кызны беркем дә кияүгә алмый. Аның бернинди шанслары юк. Курку хатын-кызның, әнә әлеге дә шул, үзенә тиң парны таба алмыйм дип, бәлки ул яшәп карыйдыр, менә шул нәрсәләр сәбәпчедер.
Тәртип булырга тиеш. Юк, сәбәпләрен табырга була, ләкин хәр җәмгыятьтә тәртип, мәгънә, традиция, канун дигән нәрсә дә бар. Бездә никах дигән нәрсә бар. Ул изге нәрсә. Никах булмаса, бернинди гражданский брак булырга тиеш түгел. Анары безнең инде социаль яктан ЗАГС дигән нәрсә бар, әйеме? Никах булмаса, инде ЗАГСка барырга кирәк. Шуннан соң гаилә тудырырга кирәк.
Сез э, ничек уйлыйсыз? Менә э, үзеңә ярны эзләгәндә беренче урынга хисне куеп, мин аны үлеп яратам дип теге ничектер күзеңне томалап, ул э, исерек булса да, ул тагы ниндидер башка кимчелекләре булса да, саф э, булмаса да үзегез әйтегез. Кияүгә чыгарга яисә өйләнергә кирәкме? Әллә инде менә безнең сюжетыбыз герое шикелле э, хисне бераз читкәрәк куеп торып, башта Үзеңә туры килә торган, тормыш итәрдәй кешене, менә шул калыпларыңа туры килә торган кешене эзләргә кирәк. Кеше үзе, үзенең юлы эзли. Кемдер хис эзли, ләкин гомумән алганда тәртип дигән нәрсә бар, яме, иман дигән нәрсә бар. Хәзер кешеләр ләззәт кенә эзлиләр. Ләззәтле тормыш, әлбәттә, рәхәт, җиңел, ләкин тормыш ул хезмәттән тора, мәгънәдән, иманнан. Ләззәт белән генә яшәп булмый. Мансур әфәнде, менә сез әйтәсез. Э, гаилә тормышында ләззәт эзләргә кирәк. Шуңа күрә безгә кануннарны үзгәртергә кирәк. Гаилә тормышыннан да ләззәтле тормыш күз алдына китереп булмый. Бер хатынга өйләнеп, иеме, шуның белән яшәү, бала тудыру, бала үстерү, аннан да ләззәтлерәк нәрсә юк, һәм бу кануннарны кире кайтарырга кирәк безгә. Менә бу сүзләрегезне ирләр барсы да ишетсеннәр иде. Бу гражданский брак дигән нәрсәне аны юкка чыгарыр кирәк. Сез әйтәсез, хатын кызлар, менә кызлар алар гражданский брак белән торалар, тегесе белән торып карыйлар, монысы белән торып карыйлар. Ләкин мин сезнең белән бу очракта һич кенә дә э, килешә алмыйм. Ә ир егетләр шул нәрсәне эшләмимени? Бәлки хатын кызларга менә шушындый адымга барырга егетләр үзләре үк э, сәбәпче була торгандыр. Соң мин нәкъ шул шул турыда сөйлим дә бит инде. Ләкин бит сез бу очракта гел хатын-кызны гаепләп калдырасыз. Чөнки хатын-кыздан башлана бөтен нәрсә. Хатын-кызның сафлыгы ул бойлык булырга тиеш. Ә хәзер бит нинди күренешләр бар, димме? 20 яшьлек кызлар, алар хурланалар сау булуыннан. Имеш, аларга беркем дә карамый, ул саф икән, име, аңа җегетләр игътибар итми, шуңа күрә алар сафлыгын югалтырга хыялланалар Ә хәзер. ул Мин кызның, ситуация белән, мин ул яшьләр белән кызның, ул аралашып кызның яшим. сафлыгын ир, егетләр ала түгелме соң, Мансур әфәнде, бу очракта? Димәк, ул- алар бит аны ул ниндидер, кадерле булырга тиеш. аның хисчән булуыннан, аның э, мәхәббәтеннән, аның яратуыннан файдалана, ул бит анардан файдалана.
Әлбәттә, ләкин Ләкин бу очракта бит кыз гына түгел. Кыз бу очракта кадерен белеп, иманлы булырга тиеш. Ул аңларга тиеш, ул бердән бер кешегә бирергә тиеш үзенең сафлыгын. Ә ир егет бу кызның эчке дөньясы, аның киләчәге турында уйларга тиеш түгелме? Бу бит инде аның менә шушы сафлыгын алган ир кеше эгоист булып чыга. Үзе турында гына, ләззәт турында гына уйлый. Дөрес. Ул минеке, беренче, ул минеке дип. Бу гомуми проблема. Яш кыз проблемасы гына түгел. Бу кыз проблемасы, җигет проблемасы, гаилә проблемасы һәм президент проблемасы. Ләкин ни кызганыч, еш кына менә шул 18-20 яшьле кияүгә чыгып бала табучы хатын-кызлар ирләре хыянәтеннән һәм аларның эчкечелеккә бәйле булуыннан, эшләргә иренеп диванда ятуыннан газаплана. Бу башка проблема.
Бу башка проблема. Бу социаль проблема. Ләкин бер-берсенә бәйләнгән проблема. Һәм шул ук вакытта... Бар, бар, бүтенесе дә.
Һәм шул ук вакытта менә безнең сюжетыбыз герое да, шул ук вакытта менә безнең студиядәге кияүгә чыкмаган кызларыбыз да, алар нәрсәдән курка? Әнә шундый тормыш булудан курка. Сен алар үзләре ул иратны яратып, Хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Шуннан ич, э, әлбәттә инде хәзер хатын-кызлар әйтәләр, Туктагыз әле. алар э, гражданский бракта 5-6 граждан. Нурзәдә, фикерегез э, килешәсезме Мансур әфәнде Чын әйткәндә килешмим. Сез менә әле генә дөрес әйттегез, чөнки безнең иратлар күбесе эчә. Алар э, хатын хисабына яшәргә риза андый кешеләр. Ничек инде андый кеше белән, мәсәлән,

э, Ансы белән иратта килешәм, да. дөрес. Иратны ир иткән дә хатын, чир иткән дә хатын. Дөрес. Ләкин ир әйе, шулай бит инде. Иратны яра, аны бит инде бөтен кимчелеген дә, яхшы якларын да күреп ярата белергә кирәк. Ләкин ират кешедән шундый мөнәсәбәттә булырга тиеш бит сиңа карата да. Ансы да бар бит әле. Хатын, әгәр ул хатынны хөрмәт итми икән, әгәр ул дөрестән дә хыянәт итә икән, әгәр ул эчеп йөри икән, теләсә нәрсә әйтә икән, кычкырына икән, ничек була соң мәсәлән мин аңа бер төрле карашта ул икенче төрле карашта ә ни өчен менә сәбәп менә мөстәкыйль кызларны нәкъ шул нәрсә куркыта да инде әйбит нурзадә бөтен бәла бөтен бәла бүген кызларның кияүгә чыкмавында менә шулдыр без еш кына идеал кешене эзлибез әллә нинди таләпләр куябыз ә әкияти хыяллануларның ахырында ни кызганыч еш кына ялгызлык булырга мөмкинлеген уйлап та карамыйбыз